F'dak iż-żmien inġemgħet kotra kbira ta' nies li kienu ġejjin lejh minn kull belt, u Ġesù qalilhom din il-parabbola, Wieħed bidwi ħareġ jiżra' s-serriegħa li kellu. Huwa u jiżra', xi serriegħat waqgħulu mal-mogħdija u ntrifsu. U l-għasafar tal-ajru naqqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fuq il-blat u nibtu u nixfu għax tira ma kellhomx. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk U x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom. Oħrajn waqgħu f'art tajba, u nibtu u għamlu l-frott, kull waħda mija. Kif qal dan, refa' leħnu u qal, Min għandu widnejh biex jisma', ħa jisma'. Id-dixxipli tiegħu staqsewh x'kienet dik il-parabbola. U hu qalilhom, Lilkom ingħata li tagħrfu l-misteri tas-Saltna ta' Alla, iżda lill-bqija bil-parabboli, biex iħarsu u ma jarawx, u jisimgħu u ma jifhmux. Il-parabbola, mela, hija din, Iż-żerriegħa hi l-Kelma ta' Alla. Dawk ta' matul il-mogħdija huma dawk li jisimgħu. Imbagħad jiġi x-xitan u jaħtfilhom il-Kelma minn qalbhom li ma jmorrux jemmnu u jsalvaw. Dawk ta' fuq il-blat huma dawk li meta jisimgħu l-Kelma, jilqgħuha bil-ferħ, iżda billi ma jkollhomx għeruq, jemmnu għal ftit ta' żmien u meta jiġi fuqhom it-tiġrib, jitilqu. Dawk li jaqgħu qalb ix-xewk huma dawk li jisimgħu Iżda aktar 'il quddiem l-inkwiet żejjed u l-għana u l-pjaċiri tal-ħajja joħonquhom u frott tagħhom ma jsirx. Imma dawk li jaqgħu f'art tajba huma dawk li jisimgħu l-kelma b'qalb tajba u sinċiera, jgħożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-Kelma tal-Mulej Tifħir lilek Kristu Kemm tisma' b'attenzjoni il-Kelma ta' Alla? Alla hu dejjem lest biex ikellem lil kull wieħed u waħda minna. u biex ifhemna din l-istess kelma tiegħu. Il-parabbola ta' Ġesù hi twissija għal dawk li jisimgħu u jxandru l-kelma tiegħu. X'jagħmilna indifferenti u traskurati għall-kelma ta' Alla? L-inkwiet żejjed għal bosta affarijiet. Dan jista' jiddistrattana minn dak li hu tassew importanti u li jiswa. Li nħallu l-moħħ u l-qalb tagħna jiġu kkunsmati b'affarijiet materjali, hawn faċilment nittaqlu u anki nnedgħu b'affarijiet li mhumiex it-teżor etern li hu Alla nnifsu. Il-Kelma ta' Alla tqabbad l-għeruq fil-qalb tagħna meta aħna jkollna qalb li lesta li tirċeviha, qalb doċli li lesta tisma' dak li Alla għandu xi jgħid. il-ħsad huwa żgur. Filwaqt li xi żerriegħa ser taqa' fil-mogħdija jew fejn hemm ftit ħamrija u qatt ma tikber, anki wkoll fejn hemm ix-xewk li mbagħad jifgaħha, madankollu il-ħsad jasal ukoll. Iż-żerriegħa li taqa' f'art tajba, fil-qalb li hi lesta tagħti widen, ser taħsad ħafna frott. Inti lest titgħallem dwar il-verità ta' Alla? U ħerqan biex tagħmel minnha ħafna frott ta' għemejjel tajba? U tħalli xi ħaġa żżommok milli tinfetaħ kompletament għal din il-kelma bil-ferħ u bl-ubbidjenza li tiġi mill-fidi? Mulej. Għenni ngħasses u nħares il-kelma tiegħek li int ħawwilt fil-qalb tiegħi. Ħalli l-ebda dubju jew tentazzjoni ma jżommuni milli nemmen fik u nobdik. Agħtini li nagħmel il-frott b'abbundanza fis-servizz tiegħek u tħalli qatt li jiena nibża' milli nitkellem fuqek mal-oħrajn u naqsam magħhom l-aħbar it-tajba tal-Vanġelu tiegħek. Amen.